Croeso to, Rhys sydd yma. A tro hyn ni'n mynd i fod yn uh, defnyddio can Bydd Wych gan Rhys Gwynfor, joio'r gan na, um, i wneud dwdl bach. Um, mae'n fod ddwdl digon cyflym, digon hwylus gyweithio. Ni'n mynd i gael bawd. A wedyn yn y geiriau bydd bych bydd dda ar ei fwysa. So ni'n mynd i ddechrau gyda y llaw i hun, ond mae'r llaw yn mynd i gymryd ochr yma y dudalen, a wedyn bydd y geiriau yn mynd yr ochr hyn. Um, So'r bawd i hunan gynta, so ni'n mynd i fod yn dod lan. Fel na. Mae'r llaw wedyn yn mynd am nôl, felly ni'n mynd i ddod rownd fel na. Nesa, ni'n mynd i fynd am y bysedd. Felly, ni'n mynd i fynd... Mae bus cyntaf mas ychydig mwy na'r gweddill, a wedyn mae pedwar arall yn mynd i ddod lawr. Un, dau, tri. Ni'n mynd i orffen y bysedd bant, felly mae'r un cyntaf yma yn mynd i ddod mewn, yr un nesa, mewn ac yn y blaen. A wedyn mae'r un top jyst yn mynd i fod ychydig bach fwy fel yna. A wedyn ni orffen gweilod y llaw lawr, ni'n mynd i jyst fynd o gwmpas ffordd na. Felly, ni'n mynd i gael rhyw fath o lewis, fi'n credu, fel bod gyda ni y llaw yma'n dod o rywle. Dyna ni. Um, mae croeso chi roi gewen fe os chi'n meddwl bod chi'n gallu gweld gewen. Um, mae fe'n hollol lan i chi. Sym eisiau bod yn rhy Maen nhw'n y gwyneb fan hyn wedi cael eu cuddio ac os bydd uh, bysedd yn plygu mewn. Um, os chi eisiau rhoi gewn bach ar y top yna, falle bydd rhywbeth fel yna'n gweithio, ond i fod yn onest, mae fe'n edrych yn iawn fel mae fe i fi. Reit, so nesa, ni'n mynd i fynd lan ffordd hyn. A ni'n mynd i ddod lawr ffordd hyn. Gewn ni wedyn ddod draw yr ochr yma. A wedyn cysylltu lan gyda beth sydd gyda ni ar y gweilod. Fyna. A wedyn ni'r un peth draw fan hyn, ond tro hyn Nawn ni fynd lan at, um, at y bawd. A rhywbeth o groesi tu ôl e fel yna. Ok, so mae'n edrych bod y bawd yn stico lan ychydig bach. Os oes unrhyw ddarnau bach sydd ddim cweit yn gweithio ydych chi, ddim cweit mor daclus ei gilydd ac yn y blaen, jyst i dacluso fe chydig bach wrth fynd ymlaen fel ni wedi bod yn neud o'r blaen. Ok, so bydd wych, bydd dda. Swn i'n rhoi dy byd mewn yn y rhan bach yma. Um, ni'n mynd i fynd un, dau, a wedyn ni'n mynd i adael y gweddill, os ni'n mynd i roi bydd wych, a wedyn mae bydd dda yn mynd i ffitio mewn fan hyn, bydd y dda yn cyrraedd draw yr ochr yma wedyn. So ni'n torri hwnna unwaith eto, bydd y dda yn gorfod mynd reit o draws darn cil ar y gweilod a bydd y fe ddim yn gweithio mor dda. Felly, bydd gyntaf, so mae eisiau pedwar focs yna ni. So, tair llinell. 1, 2, 3, 4. Felly bydd gyntaf, ni'n mynd i fynd am bydd awr. So ni'n mynd i gymryd triongl bach i ffwrdd o fyna gyntaf. Ni'n mynd i roi llinell bach ar y top, llinell bach yn hyrach ar y gweilad. Ni'n mynd i gymryd hanner cylch. A wedyn hanner cylch ychydig bach yn fwy ar y gweilad a wedyn lliwio nhw mewn. Y, i ni'n mynd flawr, dim rhy bell, ond ni'n mynd i fynd lawr fyna, a wedyn ni'n mynd i ddod ar draws i wneud y goes. Dy, ar gyfer y ydd. Ni'n mynd i fynd â dau driongl, so ni'n mynd i liwio triongl yn y mewn. Just sethu hwnna chydig bach. Ni'n mynd i wneud yr un peth um, yn fyna. Wedyn mae eisiau dau sgwar, neb y trial. Gan osgoi mynd rhy bell draw i'r dde, mae rhaid ni stopio a bwys ble mae gweilod yn triongl ni, y cornel y triongl na fyna. Felly mae gyda ni bydd, Ni'n mynd ei wych nesa. So, unwaith eto, i ni'n mynd i fynd am bedwar bocs. Sym rai bod nhw'r un maint. Gallwch chi wneud rhai yn fwy neu'n llai neu gilydd. Yr U, dwy linell yn pwyntio fyny. triongl yn pwyntio lan o'r gwaelod yn y canol. Nesa, ni'n mynd i fynd am yr Y, sy'n debyg i beth ydyn ni gynne. Y yn dod lawr o'r canol. A wedyn ar draws, ni'n gorfod stopio o dan fyna. Byddwn ni ddim yn mynd yn rhy bell draw. Just to glysu hwnna lan ychydig. Ych! Hyn ni'n gwneud yn cyni. So cymryd bocs bach i ffwrdd o'r dde. A wedyn yr hy ei hunan. Ni'n mynd i wneud rhywbeth bach sy'n cymryd bocs o'r top, bocs o'r gweilod, ond yn wneud yn siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd yn y canol. Neu byddwch chi wedi colli eich llythyren chi. Okay, so bydd wych, a wedyn bydd dda dyn ni wedyn. So ni'n mynd i fynd â bydd dda fel hyn fel wedes i, yn hytrach na neu bydd ar y top a dda o dano. Felly, ni'n mynd i fynd trwy hyn, a ni'n mynd i wneud by bach yn wahanol, byddwn ni'n defnyddio by fach, felly mae lle gyda ni'n gwneud by a y fewn yr un bocs fyna. Ydd, ni'n mynd i fynd a wneud dy Da. Uh, I ddangos bod, agos beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn amlwg yw bydd, a wedyn mae dda gyda ni, so mae pedair dy yn mynd i fod yn ni ar ôl yn gilydd. So i ddangos bod uh, dechrau'r dy yma, uh, ddy yma mynd fod yn wahanol, ni'n mynd i gadw hwnna'n dy fawr. Felly ni'n mynd i fynd lawr fan hyn rhywle. Mae hwnna wedyn yn gadael lle i ni i wneud dy a a ar ôl ni'n wneud um, y bydd yma. So ni'n mynd i by gyntaf, a wedyn gawn ni weld Mi gewch chi weld beth fi'n meddwl. So ni'n mynd i wneud siap O. Dod lawr fyna i gael gwared o fox bach i adael y Y. Llinell yn dod lawr yn y bocs sy'n newydd gael ei greu i wneud yr Y. Wedyn ydd, ni'n mynd i fynd draw lan i'r cornel top a'r un peth to i'r un nesaf draw lawr i'r cornel A wedyn, ni'n mynd i'r petriol. Gan osgoi pyd yn mynd yn rhy bell draw i'r dde. Yr un peth fan hyn. Lan yn ni. Just i glyso ychydig bach. Da iawn. Reit, e, nesa. Dda, felly llinell yn dod lawr, hanner cylch. A wedyn, mae hwnna'n golygu ar y funud, lle os ydych chi'n becso fe'n eich gormod fel o, jyst cymrwch ychydig bach i ffwrdd o'r gornel yna. Um, digwydd bod gyda fi, mae hwn wedi dod lawr yn naturiol dy fi ty beth. Os bydde fe ddim fel ag ydych chi, falle bydde eisiau chi gymryd eich eich bach gornel off y top hefyd, Ond fi'n hapus bod hwnna, chwbl, a fi hefyd yn hapus bod e ddim yn edrych yr un peth ar ein sydd ei bwysau. So nawr fi'n gallu mynd nôl i wneud yn ddy dyfa chi. So dyna sgwar fach mewn fanna. Dyna bydd dda. So i orffen off. Mae eisiau ra na mewn yn amlwg. A mae eisiau bod yn falus bod e ddim yn eich gormod fel yr prif lythyren. Felly newch chi siŵr bod nhw'n cyfateb yn iawn a bod nhw ddim yn driongl o gwbl neu hanner cylch neu chi'n mynd i golli siap y cha chi to. Right, so fi weddol hapus dwi'n Bydd wych, bydd dda. Um, unwaith eto, sy'n byd yn mynd i fi mewn fan hyn, mae jyst na i wneud um, y llaw yma i edrych o bod e'n dod lan y bawd yn, yn sticio fe ni. Felly ni liwi hwn be bynnag yn ei moyn. Uh, fi'n credu beth na i hefyd yw, chi'n gweld bod fi wedi dechrau tacluso fan hyn, fi'n credu na i fynd o gwmpas uh, amlinell yr uh, amlinelliad y law, jyst i wneud siŵr bod e'n sefyll mas i ddyn nhw'n fwy, a'r un peth gyda y llewis. A wedyn, pwy oer, sa'n siŵr pa liwiau neu ddefnyddio ar gyfer un yma. Fi'n hoff iawn o'r gan, fi'n credu unwaith eto mynd am rhywbeth lliwgar um, gyda Efallai lliw gwahanol i bob gair, neu efallai lliwiau gwahanol i bob llythra- yy, llythyren. Gewn ni weld shwt mae'n mynd. A dyma ni, bydd wych, bydd dda, um, geiriau Rhys Gwynfor. Uh, fi'n credu bod wedi gweithio yn well tro hyn gyda'r geiriau mewn lliw arbennig yr un, fel bod e yn fwy amlwg, yn enwedig ar y gweilod wedyn, ble mae dyn ni yr yddys yma. i wneud ei edrych yn fwy darllenadwy felly. Ond fel wedys i, hollol lan i chi fel i chi'n ei nhw. Cofiwch rannu nhw, cofiwch chwarae uh, y gan, bydd wych wrth fod yn lliwio a wrth fod yn dwdlo. A gwrandwch ar ddigon o gerddoriaeth arall Rhys Gwynfor a cerddoriaeth Gymraeg yn gyffredinol wrth i chi fod wrthi'n dylunio. Okay, so pob lwc, rhanwch beth chi wedi wneud a joiwch.